Gyzym, iş diýip bizden uzaklaşdyň gitdiň. Düşünýän, şäherdir. Ýöne soňky döwür ejeň ýagdaýlaram agyrlaşýar. Gowusy, öýe gaýdyp, biziň ýanymyzda bolasaň gowy bolaýjak ýaly.
Alýo. Tapyldymy tagamçy kafe? Bolýa, salgysyny ugrat. Iş tapyldy, iş!
Salam.
Salam. Iş üçin gelen siz dämi? Hawa, bu hälli jaň edilen bolmaly. Hawa, aýtdylar.
Öň kuhn işlerine tejribäňiz bar dämi? Hawa, özüm ýaňy ýakynda daşary ýurtdan geldim. Okuwdan daşaram Kuhnýalarda, kafe-restoranlarda işläpdim. Hä, bolýar.
Ýörüň onda. Men işgärlere iş alamda iki gün ýaly wagt berýän. Işleýşini görýän. Senem başda iş alamda kuhnýa kömekçi hökmünde bellän. Düşündim, bolýar. Mekan, Bu gün otuz adamlyk banket bir sagat öňe süýşürildi-de. Hä, şeýlemi?
Bäh, onda men işgärleri gyssaýyn. Ä, näme, Bulam täze gelen işgär. Sen muňa täze eşiklerini ber, iş bilen tanyşdyr, menem işgärlerimiň taýyny çalyşaý. Bolýamy? Oho.
Senem görmek bar ekeneýa bu ýerlerde. At basmajak ýerine muň basýa. Hany seň ular zolaň badyla. Daşary ýurt okuw planlaňam bolmadymy? Ýyllar geçdi-de üýtgemäsiň-ow Leýla, hä? Ýok, üýtgedim.
Sen özüňe seret, maňa seret. Sen nirede, men nirede? Asyl-a bu ýerler senlik däl. Ýöne garaş.
Adam hemme zadada birden ýetenokmy? Şu dereje işe zar bolsaň ine eşikleň. Meňkä aýtmak, galanam özüň gör. Garaşyn tek sen. Taýsy mellikmi, dälmi? Ony saňa wagt görkezer.
Isläp gelmändim bu dünýä Dertler biraz agyr degýä Näçeek durmuş dowam edýä Elimiz. Sen näme gelýäň dem almaklyk ýaşamak däl Ýetilmedi arzuwym kän Düýn eýlendim bu gün ýerden Ömür gysga wagtym amma. Mekan soňky edýär gaýynabada gyzyl ýüzüme urlanypdyrsoň. Kime urlasyn ony?
Bir ýerde aýryp goýup bolaýmasyn? Ýok, ol hemişe ýanyna göterýär. Iş edende-de ýanyna alýardy. Ogurlananyny sizden çekilip maňa aýdyp beräý diýipdim. Wah.
Hany işgärler hemmäňiz toplanyň. Şu taýda bir ýüzük ogurlanypdyr. Belki ýiten bolmagym ahmal. Belkem araňyzdan biri alandyr. Eger-de içiňizden biri alan bolsa, meseläni pursatçylyk ula ýazmansoň, kim alanym bolsa, hiç kime bildirtmän maňa getirip bermeli. Aýtdym-a, şef şundadyr diýip. Şu ýiten ýüzük däl, şul serediň hany aýdypdyr-a. Öö, täjikçägem aýdypdyr-a. Wiý, şol-al aýdypdyr-a. Öö, oňam aýdypdyr-a täjikçägem. Şu ýiten ýüzük däl, şul serediň hany aýdypdyr-a. Wiý, şol-al aýdypdyr-a. Öö, oňam aýdypdyr-a täjikçägem. Men şu kafeň menjeri, her işgärlere jogap berýän. Bu taýyň işgärleri hersi bir ýerden gelen. Biz olaň harakterlerini, asyl nähili adamdygyny. Tanap bilemsoň, her kime işem zerur, pulam zerur. Ýöne o puly işläp gazanmaly, ogurlap däl. Siziň näme diýjek bolýanyňyza men gowy düşündim. Ýöne men o ýüzi ogurlamadym. Belki bir meseläň bardyr? Belki ejeň-kakaňa pul gerekdir?
Men näl agyr ýagdaýa düşemde-de, ejem-kakama pul zerur bolsa-da men biriniň zadyny ogurlajak adam däl. Hüm, düşnükli.
Bara mesele şunda garaş. Gel gel.
Mümkin.
Haçandan bäri dakynýaň ol ýüzügi? Men hemişe barmagymdan aýramokdym. Diňe işe gelemde jübime salýan. Hüm, düşnükli.
Ýitenini haçan bildiň? Obedden soň başagaylykda bildim. Eý we. Bu meň oglummy?
Sen şu gün dowamynda şu öňlügi aýyrdyňmy? Wiý, hawa, namaza gidende aýyrdym. Diýmek, seň ýüzügiň alynmandyr. Seň öňlügiň täze işgäre berlipdir.
Leyli! How! Dur bir.
Şunuň uly başda öňlügi sen berdiň dä? Hawa.
Ogurlanan ýüzük şol öňlükden çykypdyr. Nä bilgeşin edýäň? Ýo, men bilgeşin etmedim.
Ýene-de zorluk iýjekmi? Ne gözel gyz salan ýagdaýyna sered-ow. Ana işden gidip barýar. Tar bolmandyr, göwnüňal bagşy diýýär.
Nowgül! Nowgül, dur-da, garaş diýýän! Nowgül, dur-da, garaş diýýän saňa! Sen näme üçin şu gün mekdepde Näçe gören goşgyň bolmaýtdyň? O seň goşgyň-da, meň goşgym. Men seni ýigrenýän içe süren gowy görmerin.
Uzun ince bir yoldayım. Nowgül durda garaş diýen. Nowgül durda garaş diýen saňa. Sen näme üçin şu gün mekdepde men aýtjak bolýan goşgymy moýlyma aýtdyň. O seň goşgyň däl meň goşgym. Men seni ýigrenýän içirseň gowybermerin.
Bagyşla meni. Çynym bilen diýen men bu zatlary bilip etmedim. Senden bu sözi eşidýänime geň galýan. Geň galýansyň.
Çagalykdan oňuşmadyk, ýöne işi taşlap gitme. Haýyş. Meni bagyşla. Gel, entek biziň bärdeki. Ýatsa bolardy, bolar. Oňa goşa kafeň içindele. Geldim, geldim, arkaýyn bol, aldym, aldym. Diýşiňiz ýaly gyzlar, tamam, arkaýyn bol. Arslan! Bor, bor, baş. Diňleýänem, aýdyberiň. Näme? Maňa bir klassyçyski mahita, hemem towuk sataýalaý-da. Bolýa, bolýa. Näme mi da?
Ýüzi nurly şefiňiz bişirýär dämi? Oba şo bişirýär agam. Sag bol. Ýene bäş minut dagy giç getiren bolsaň dagy jogabyňa berjekdim. Be. Wagtynda çykaran ram nakallar. Sag bol sag bol şemmelije zat biljek getirýäňiz a ýa. Ýaş bolsun agam. Eý Arslan gel bäri. Diňleýänem.
Sen seredýäňmi şu stol? Hawa. Ýa sen getirdiň dämi şu nahary? Hawa wa.
Seret gara gözüň bilen şuňa. Meň naharymyň içinde näme bardygyny gördüňmi? Näme çykdam?
Seniň gözüň döwükmi, göreň akmy? Daşa seret. Kim jogap berýär şu nahara? Näme mesele çykda?
Seret o muň içindäki daşa. Iýen bolsam näme etjek-ow?
Amjan, bagyşlarsyňyz-a, meň özümem haýran. Biz häzir hemme zady düzederis. Düzedeniň gerek.
Düzedeniň gerek. Gel ondan. Şular ýaly uly kapedi, şolar ýaly açyp ber. Nädip işleýä? Abraýyňyza zyýan. Agam bagyşlaň biz hät size täsin getirip beräýeli. Gerek gä doýdum men ýa. Näme boldy Kerim gowçulykmy? Näme bu? Naharyň içinden şu çykdy.
Haky ýok ow muň ýaly zadyň çykmagyna. Hany şo myhmanyň özi nirde? Myhman ol şu wagt çykyp turup gitdi. Özem sen ýaly şef powar bärde işime haky ýok ki. Nätdiňä?
Noo. Beh, beýik kamerany açyň bolsa şo myhmany göreli-le ýör. Ýör. Ýör.
Ana şo-da öňde nahar getirip goýdum. Hü-hü.
Ene men şu gara eşikli. Haa, boldy boldy. Tanaýan men muny. Gara soňuna çenli göreliň.
Ony içine bir atýamy?
Aý, boldy boldy. Öňki işlän ýerimdäki oglan we. Başlygyň adamsy. Haçandan bäri meni yzyma gaýtarjak bolup ýörler. Baramok. Ýeke zat görjeg-ä. Şeýdip gaýtarjak bolşular we Ahaý. Turan. Sere-de birinden-ä gürleşýär. Sesini açsana şoň. Sesini aç. Alo.
Başlyk jan gowumy otyrsyňmy? Iş-ä bitendir başlyk gül ýaly gitdik. Hawa we administratorlaryň ýanyna gitdim-ä. Anandalar owaray-da. Hany göranany şu kafede şu çeýe saklaýalar ussat.
Turan Feride bir ýüline gürleşýä sesini açsana şoň sesini aç. Hany göranany şu kafede şu çeýe saklaýalar ussat. Eý düşündiňmi indi?
Nowgül ýör-dä, bet boldy. Bolýa, sen baryber, men azajyk işim bardy, barýan häzir. Bolýa, eglenme, çaltrak gel. Bolýa.
Bu günem mäşem bişipdir-ä? Hawa, men ýanan ikimiz-de lawasam aldym. Ýok-la, maňa bolýa şu mäş, men kän ajam däldi. A sen hemişe aç dälip ýalan sözlän, ýöne men bilýän seň açdygyňy. Ym, bu hil zor, sendämi kemok? A men kän aç däl. Ay bolya özün var. Anam, öýüňizdekiler gowmy? Gowy, Hudaýa şükür. Biraz ejem syrkaw diýmeseň. Hawa, eşitdim agyr kesellidiler. Allah şypa bersin. Ämin, enşalla. Şoň üçin hem daş ýurt okuwy taşlap gaýtdyň?
Hawa, bir tarapdan okuw tölegleň, ikinji tarapdan ejem agyr syrkaw. Garaz, araçsyz gaýtmaly boldum. Gynanman çekenmi zat gowy olar. Nesip bolsa. Alla başa mide ne üçin ýeňiň? Ýerine.
Şuň duzy kem bolupdyr. Duzuny sazlaň şuň. Hany gyzlar gürrüň goýýas işleýäs. Paketlaň bilen çalt çalt ýetişdiriň.

Naul, gel şuňa kömek et.
Durmuş meni kän synady. Emma men ýene ýylgyrmagy öwrendim. Köp zatlardan geçdim. Emma içimdäki umydym ölmedi. Sebäbi durmuş meni näçe synasa-da, men öz ýolumy ýitirmedim. Indi bolsa her täze güni bilen Öz hekaýamy täzeden ýazýan. Bu kafe men üçin diňe iş däl, täze durmuşymyň başlangyjydy.
Anturany, näme üçin gijä galýaň? Bagyşlarsyňyz awtobusa ýetişmedim.

Biraz irrak turup hereket edäýmediňdä. Aý bolýa zyýany ýok işläberarsyz. Bolýa.
Ýokla zyýany ýok özüm men.
Wah aý bolýa zyýany ýok bolýan zat sen bar praçysyna bar eşigiňi çalşyp bererler. Praçysy nirde?
Hany Merdany görýäňmi? Hawa.
Şoň ýanyna bar özi görkezer nirdedigini bar çal. Bolýa.
Bar bar bar bar. Armada geljek. Bar bol.
Men üstüme zat dökdüm-de, baş keşik beräýiň maňa. Boldy, boldy, häzir getirip berýän agam.
Nji siz näme üçin on paket goýaňyz? Bir sapar iliň ýakynany myhmana ikinji sapar bermeýär. Düşnükli. Ene. Sag boluň.
Sag-aman işläň. Täzeşik beräýdili. Aha, çaşdym men. Hawa. Aý, bolýar.
Ýöne salatlara geçiberäp, hiç wagtdan başga.

Gel gel.
Çagyrypsyňyz? Hawa, kuhnýadakylar ýetişýär. Hawa, hawa, hemmesi ýetişýär gül ýaly. Işgärleň ýetişýär-de, sen käbirleri ýetişmeýän ýaly. Düşünmedim?
Düýn Nowguly işden alyp barýarkaň gördüm. Görýän welin, halapsyň ony.
Tüweleme. Sizem hemme zady görüp ýetişýäňiz-aý. Başgalar gören bolsa, gep-gürrüň köpelerdi. Onnoňam bu zatlary başlyga ýetse, gowy däl. Dogry aýdýaňyz.
Menem biraz ötüräk geçäýdim öýden. Howsy, Nouli kuhnýadan zala ofisant edip geçireli. Bolýa.
Ofisant bolup zalda işlese, oňa-da gowy, saňa-da gowy. Bolýa.
Jemal! Men saňa ýüz manat goý diýsem, näme üçin on manat goýup gitýäň? Jigim, menem şu wagt aýlyk almasam ýog-a. Men oglalaň ýanyna näme etmelini? Okuwda her kim owadan masterli, owadan zatly. Men on manat bilen nädip sowmaly, şo taýsyny nädip geçirmeli günümi? Jigim, özüňem bir ýerlerde işläý daşyndan. Bolýar-a, ho, şeýdip başlamasana. Işse, işse bizar-a men şu taý, şu durmuşdan bizar. Işse, işse bizar-a men şu taý, şu durmuşdan bizar.
Dogan, pakediňizden bir zadyňyz-a sallanýar ogluňyza öýtýän. Hawa, sag boluň. Men sizi diňe obýektde görýädim. Bärde näme bolup işleýäňiz? Çörekçi bolup işleýän.
Hytaýda pekarnam barmy? Hawa, Hytaýyň çörekleriniň ählisi Hytaýda bişýär. Wiý, ony bilemokdym.
Bişarkysyň sen, ansyzyň dile takylan. Salam.
Salam, geldiňmi? Hawa, diýen gepleşsem soň bu gün wagtynda geläýdim. Indi hemişe wagtynda geljek bolawor bolýamy? Sebäbi adminstratorlaryň ikisem özi gözegçilik eder saňa.
O näme üçin?
Sebäbi Indi seni kuhnýadan aýyrdylar, zala apsan edip geçirdiler. Wiý, şeýlemi?
Hawa, şoň üçin ýuwaşjadan öwrenç berdiň, zala-da bolýaňok. Şu günden zal işlemez, sen näme? Salam, hawa.
Eşigiň aldy Gülnaryň ýanyna bir ortaýda durandyr. Bolýar.
Gowumy? Meni administrator seň ýanyňa ugratdy-da. Hawa, gowy.
Bilýän, habarym bar. Meň kömekçim bolup işleýäň, doly iş öwrenýärçäň. Ony näçe wagtda öwrenip bolar?

Sen zakaz aldyňmy?
Hawa. Saňa zakaz almak bolýarmy? Men sen ýok bolaňsoň alaýdym ony. Zakazy maňa ber, öz işiň bilen bol. Kömekçilere zakaz almak bolanok. Ganyýew, ýeke perzendiňiz bolansoň ýanjagazymyzda bolsam kem däldir. Namazda ýok. Janyň sag bolsun. Göresiň gelýändir.

Bunlar hemme zat taýyn. Bolýa sen göz gulak bol, zalda üç stol biziňki i vip zal biziňki şolara seret kontrol et hiç hil kemçilik bolmasyn men aşak düşüp geldim hezir.
Ine men ýok. Sag boluň. Sizde tagamly çaý diýip gowy çaý çykypdyr. Hawa hawa menýumyza täze goşuldy. Bu çaýdan içip bolýarmy? Tapma häzir barlap.
Nahar. Bolýa bolýa.
Sen zakaz aldyňmy?
Hawa. Saňa zakaz almak bolýamy? Men sen ýok bolaňsoň alaýdym ony. Zakazy maňa ber. Öz işiň bilen bol. Kömekçilere zakaz almak bolanok.
Tagamly çaýňyzmy şu? Hawa, rahatlandyrýar.
Gaty üýtgeşik çaýdyr, tagamam üýtgeşikdir.
Çaýdan hökman dadyp görä.
Çaýyň tagamyny barlap gör. Sowdaňy guýan çaýyň tagamyny barlap göreli. Pah! Tagamçy çaýy ýatdan çykarmaly däl.
Bagyşlaň, gaýtargyňyzy galdyrdyňyz. Hä, o seňki. Ýöne muň içinde kän bar. Ol seň paýyň. Ol hemme seň üçin. Sag boluň.
Sag boluň. Getiribera şody. Şod ofisiantlara degişli, kömekçilere degişli. Bar stoluň üstüni arassalap porýadk et.
Armada, näme täzelik? Bar bolup täzelik ýok sende? Mende diş zat ýok.

Daşary ýurtdaky okuwy taşlap, şu taýda aspirant bolup ýöreniňe janym ýanýar. Sen bu gürrüňleň näme üçin maňa aýtýaň? Wagşy meň diýen zatlam bolmasyn-a durmuşyňda. Birden bolup senem bir ömür puşman et ýaşamasaň bolýa.
Ine daýza, kakama berersiň. Bolýa, bu pul-a kakaňa bererin weli, seni her gezek şu taýda işleýänini görýän-ä. Daşary ýurtdaky okuwy taşlap, Şu taýda ofisiant bolup ýörenime janym ýanýa-da, içim ýanýa. Işime näme bolupdyr?
Başlamaý-da, daýza.
Başlajak. Meň içime it tirtik gelýä.
Şu gyzyň indi durmuşy nähili bolar? Nädip baş alyp çykar bu durmuşdan? Bir gowlap bilermikä diýip pikir edýän diňe. Meňem durmuşda öz planlarym bar, daýza. Bolar hemme zat. Hoý, muň planlary barmyş. Seň planlaň bilýäňmi nähili bolar? Durmuş gurarsyň, iki çagany eliňe alarsyň. Aýlykdan aýlyga zordan ýaşarsyň-a. Şomahal görersiň pylanyň nähili bolýanyny. Sen bu gürrüň bilen näme üçin maňa aýtýaň? Gözüňi aç diýip aýdýan. Seret töweregiňe diýip aýdýan. Seret işlän ýeriňe, gelip gidýän adamlara seret. Maşynlaryna seret bu gelýän adamlaň. Bu ýaşlygyň, gözelligiň saňa baky berlenok. Eliňde mümkinçilik baka peýdalan gözüňi aç diýip aýdýan. Sen durmuşda ýalňyş adama baryp ýalňyşdyň diýip, seň başyňdaky zat maňa gelmeli diýlen zat ýok. Sagaman bar, salam aýt hemmesine-de. Wahşy meň diýen zatlam bolmasynda durmuşyňda. Birden bolup senem bir ömür puşman et ýaşamasaň bolýa.
Gözüň görenokmy? Ýuwaşrak syryp bolanokmy?
Eýwaý, öňüme çykýana özüň ýene maňa akyl berýäňmi? Men akyl beremok, dogry zady aýtýan saňa. Dogry zady aýtýan bolsaň ýoluň her ýerinden geç. Görmediler. Şu ýaşyňa çenli öwretmedilermi? Ýa özüm öwredäýinmi? Öwretjegem senmi? Bol ýaly. Men ýalyny tapsaň armanyň bolmaz. Hawa dost, sagam çaý gelmişmad. Köp içjek. Gelaý senem. Bale.

Bornaýa. Bornaý diýme-dä, Mekan. Gyz seni gowy görüpdir. Men entegem Merjeni ýadymdan çykaryp bilemok. Merjeniň biziň aramyzdan gidenine iki ýyl bolmapdyr. Mydam şeýdip gezmersiňa. Borlaý diýme Mekan. Daş-töweregiň doly gyz. Seňňem ýüregiňe täzeden girjek bir gyz tapylar indi. Bileňok-da.